Adfel yeɣli-d d aclim, tedda-d yid-s tsusmi. Medden ṭṭlen deg uxxam, ma temmuteḍ, yiwen ur yeẓri. Ccbaḥa d-iɣlin f tmurt, tuɣal-aneɣ d tamagert. Asigna nerna tagut, akka i ɣ-d-tṣaḥ tesraft, acḥal ur teldi tewwurt, innayer, kker-as a tamɣart. Anda-t igenni azegzaw, ttberk-is i yekksen amkan. Ffeɣ a yiṭij a sellaw. Terriḍ aɣessan d uḍan melmi ara yeffeɣ calwaw ad neffeɣ ad ḥmun iɣsan. Tasmuḍi ur telli deg usemmiḍ, di tmuɣliwin i tella. Tasmuḍi ur telli deg udfel, deg udmawen i tella. Tasmuḍi ur telli deg ugris, imi attan deg yiles. Mi trebḥeḍ medden akk inek, mi teɣliḍ yiwen ur k-issin, mi k-ḥwaǧen imdukal-inek, ssuma-k ad tt-salin, mi k-ẓẓmen ad d-tegriḍ weḥd-k, zdat-k ur d-ttezzin. Mi ara kemmel kan akk usemmiḍ ma tebɣam. Atan ad d-yuɣal usemmiḍ, ad ɣ-d-yafan ttelwiwiḍ, ad d-yeḥtef di tlemmast n yiḍ, kečč werɛad i d-tukiḍ. Yiwen ad t-id-yaf d acriḍ, wayeḍ irebba aɛelliḍ. Atan ad d-yuɣal usemmiḍ, innayer ad nezlu ayaziḍ. Yiwen agris ad s-iskikkiḍ, wayeḍ iɣum s ucettiḍ. Igellil irekkeb-it lɣiḍ, si laẓ yefsi am nnfiḍ. Atan ad d-yuɣal usemmiḍ, a ɣ-d-yaf am akken i ɣ-d-teǧǧiḍ. Atan ad d-yuɣal usemmiḍ, win i yeɛran ur yettɣiḍ. Atan ad d-yuɣal usemmiḍ, yella wayen ara twaliḍ.

Yella wanida ur k-id-ittṣaḥ wawal, yella wanida ur k-id-ittali wawal, yella wanida ur k-ttarran awal, yella wanida ur ttaṭṭafen deg wawal, yella wanida ččuren kan d awal, yella wanida ttfeẓẓen awal, yella wanida Ara k-awin d awal. Yella wanida bab n wakal, kksen-as awal. Yella wanida glan s wakal d wawal. Yella wanida awal mačči kan d awal. Yella wanida yiwwas awal ad yini awal. yeqqaren ad nerẓu ad nkennu ad aruɣ wid imesslen awal amsafu ad aruɣ mi d-tewweḍ tidet teɛreq-asen truẓi d kennu Ad aruɣ mi d-iḥḍer umennuɣ, Reǧǧmen adrar s weẓruɣ. Ad aruɣ allaɣ-nsen yebɣan ad yeffeɣ seg uqerruɣ. Ad aruɣ tiɛuẓẓgi i Ad aruɣ tiɛuẓẓgi iɛuẓẓgen i tsusmi n wid yessusmen. Ad aruɣ afug deg i ufgen, Ɣij nutni d-isrusuɣ. Ad aruɣ ussan ṣerɣen. D iɣirben i ten-iddem waḍu. Ad aruɣ taruẓi i truẓi ur nelli d taruẓi. Ad aruɣ taruẓi s way ṣerrẓen wisemmasen af aqerru. Ad aruɣ taruẓi i truẓi ur nelli d taruẓi. Ad aruɣ asudluf usumu tezmireḍ ur nelli d kennu.

Ccwal, d ccwal i ɣ-d-iwwin deg mi neǧǧa tamurt, d ccwal i ɣ-d-iwwin xas ḥezna tazemmurt, d ccwal i ɣ-d-iwwin asmi nesserbek tawwurt. Ur teččiḍ terbiḥeḍ ay ul, udem n iɛeḍ seg ccḥani, am zzbara gar yefḍisen, wi k-izeglen wayeḍ yewweḍ-ik, deg wussan teddeggireḍ, tleḥḥuḍ ur iban sani. Truḥ-ak lbenna n tamment, D teɣẓeg i k-d-iqqimen. Ay yeḍran yid-m a tarwiḥt, d aqejmur i tuɣaleḍ, ay ul yezgan iḥebbek, ass-a tettwaḥebkeḍ. Tẓur-d di leɛḍil ussan ttzerbiḥen, ur teṭṭifeḍ la d ilel, ada d aḍu kan i d-tmegreḍ, di tbirt tmezzleḍ d asfel, Nitni ddren, kečč tnegreḍ, d ccwal i ɣ-d-yewwin deg mi neǧǧa tamurt, d ccwal i ɣ-d-yewwin xas ḥezna tazemmurt, d ccwal i ɣ-d-yewwin asmi nesserbek tawwurt. Cerqeq uberqeq wa yeɣreb wa icerreq Teḍra-yaɣ am uberriq Deg unebdu kan i d-nettas Beṭṭu ɣa yettajjiq Am ufrux yemmezlen. Beṭṭu d aɛewwiq am tɛekkumt ẓẓayen. Beṭṭu d lxiq am tmedlin izemmen. Carreqraq uberreqraq si zik nettwaɛelleq. Teḍra-yaɣ am lqaf si zik ihi ucelqef. Si tmurt nennejlaɛ akka dafen iman-nsen. Wa yemmut wa yenfeɛ akka ibɣan iramulen. Tura nerra-tt i yisefra d aya i ɣ-d-iṣaḥen.

Ččurent wallen d imeṭṭawen asmi kkreɣ ad d-ruḥeɣ. Tennejla taḍsa seg wudmawen, amzun d aẓekka i kecmeɣ, tasusmi teɣli-d af yimi, ur d-iqqim d acu ara d-nini. Si tmurt nebɣa neffeɣ, mi d-neffeɣ nebɣa nuɣal. D ameɛbar d lebɣi-nneɣ, ama d iḍ neɣ d azal, nḥar deg yiman-nneɣ, ttexmam-nneɣ d izumal. Anti d tamurt n medden, ma d tin deg-i mtili, neɣ d tin ǧǧiɣ deffir-i? Ttemseḍfa n yiseggasen, asteqsi yezga yettɣizi amzun akken izdeɣ-iyi naddam yennejla fallen, tamurt deg-i nettezzi, tamurt deg-i tettezzi, ay akken xedmeɣ txuṣṣ-iyi. Ussan la ttzerbiḥen, ahmej n si temẓi, ccib. Akunac n wudmawen temɣer-ttan ɣef tizi, ahat yiwwas ad nekcem, wissen ma yella ad d-yiri. Ugadeɣ ad d-iqqimi kan yecrem, aɛeqqa deg-neɣ ur d-igurri. Ur d-qqaret ur d-qqareɣ, tuffɣa si tmurt am lmut. Ur d-qqaret ur d-qqareɣ, ay yuɣen argaz tameṭṭut. Ur d-qqaret ur d-qqareɣ, Teɛreq tsarut si tewwurt. Seg unebdu ar anebdu i nettemẓaɛ. Ṣṣber, ṣṣber a laẓ ar tameɣra akka i yura. Seg unebdu ar anebdu i nettmeẓra, Ṣber ajaẓ ar tameɣra, Akka i teḍra, nezga nettawi nettarra, Ur nerkid ara. Imawlan di tmurt, tarwa-nneɣ dagi, S urgaz s tmeṭṭut, Neṛwa tent d tirni, Ur nufi tawwurt, ansi ara nɛeddi. Win yellan wayeḍ ulac-it, A bu snat tebri yiwet, Nezga nettargu timlilit, Wi bɣan deg-neɣ yewwet, Tegguma ad tbeddel targit. Ula ɣef tmurt i yettwet. A wi yufan taḥbult ur tbeddu, taqjunt ur tettlaẓ, a wi yufan ayen akk nettargu ɣur-neɣ ad d-yaẓ, a wi yufan ajrad ur d-ittnulfu, tili ulac aɣẓaẓ. Am uɛeqqa yessawalen, ulac win ara ɣ-d-islen. Aql-aɣ nebḍa ɣef sin, azgen d awayed-ihin. Xas nebɣa tuɣalin, i warraw-nneɣ d acu ara d-inin? Wagi d asefru am akken i tt-meslayeɣ neɣ s lukan i d-yuɣal lḥecmawi acu ara s-iniɣ. Faḍma d Zahya ɣef i tecriḍ ɛeddant rebɛin ur zwiǧent ara. Atan irkeb-iten-d lɣiḍ Ilmeẓyen ur t-id-xḍiben ara, ad ttargun amzerram n yiḍ. Daɣen, ula d tamɣart di Faṛansa, ula d tuddar d tigmawin, awal kan ɣef trewla. Kečč, taɣribt-ik tban, nekkni d iɣriben di tmurt-nneɣ, wissen anwa ɣ-tt-iban, tamurt ur tḥemmel ara. Tenniḍ Lezzayer tethewwel, a mazal ur terkid ara, zik tuffɣa-s uqendur d ucekkar, tura ah s teflukin, s ḥerraga. Yak tecfiḍ ɣef teqbayliyin i yeṭṭfen tameslayt-nneɣ, ass-a ah tugdi tewweḍ ɣer tudrin, tiɛerbubt teṭṭef akk luḍa. Ad d-walaɣ af i tecniḍ. Din i yeɣli Masinisa. Tala Buran ma tecfiḍ. S idammen n Lwennas i tesseqqar. Luḍa-nni deg i teksiḍ. Tuɣal akk d abiṭul tura. Truḥeḍ anda ur k-ttafen. Amzun trewleḍ ɣef kra. Tɛezleḍ di tegzirt ibaɛden. Anda kem-an afrik n wadda. Ɛni d acu ɣ-d-tessukkseḍ. Mi trewleḍ fell-aneɣ, txedmeḍ timmad Slimane Azem, neṭṭel-k, ur k-neẓri ara, ṣṣut-ik yezga deg imeẓẓuɣen, d kečč i d lakul n lɣerba. Tamurt si zik i tt-neffeɣ, mačči alammi d ass-agi. Am yifrax i neffeɛfeɛ, asmi nuffeg deg igenni, di teẓgi neṛwa amqelleɛ ger wuccen d izirdig. Anda nedda mačči din, ur nufi iman-nneɣ. Nṛuḥ, neǧǧa lwaldin, aɣṛum neḍfer yečča-yaɣ, lɣerba d tifext yundin, neɣṛeq deg-s, teṭṭef-aneɣ. Tagi d yiwet n tmacahut akken i Giwn Ufaṛux d isifeg yufeg si lɛecc-ines, qqar-as isifeg, tufgeḍ si lɛecc-ik tɣileḍ ad tafeḍ wayeḍ, Lqaq-it wafriwen-ik, afud-us tezmireḍ, ur tḥebbreḍ i trusi-k, i waman n lebḥer tzegreḍ. Yeggujel umadas i ccna-k, d ẓḍeč i ɣ-d-ǧǧiḍ a s-nsel. Di ṣṣmay n lɣect i teffɣeḍ, iṭij, yesseḥseḥ deg uzal, tewwiḍ abeḥri s wafriwen-ik, nekni yenɣa-yaɣ weẓɣal. Teddiḍ d yefrax yufgen, tɣileḍ cennun am keččini. Wissen ma tetten aksum neɣ ttmaččan am keččini, ugadeɣ ad d-isuɣ laẓ deg-sen ad k-qedcen d imensi. Tkecmeḍ tiẓgi, tarusi-us tḥezzbeḍ, ticerket tundi, kečč fell-as terseḍ, mi k-teṭṭef d ayenni, ulamek-is trewleḍ. Deg uzizweɣ unebdu, iselfak lqebz. Deg uzizweɣ unebdu, terwiḍ agrirez. Deg uzizweɣ unebdu, d wuzzal d amberrez. Tettuɣal temẓi-k, iruḥ-d d asfel. Ur uklal n wafriwen-ik, i gezmeḍ ucekker. Ḥdaqreɣ ula d nekk, uɣeɣ-tent ar daxel. Asrifeg-inek ur yesɛi macahu. Asrifeg-inek d gma-s uhummu. Asrifeg-inek. Wissen ɣef wacu? Wissen d acu tḍefreḍ mi teḥḥaḥiḍ trewleḍ? Wissen acimi tesrafgeḍ s agemmaḍ tzegreḍ? Ahat d tilelli-k i tḍefreḍ neɣ tebɣiḍ ad tinigeḍ? Asrifeg-inek yegla yis-i. Asrafgeɣ ula d nekkini. Srafgeɣ si teẓgi anida gezzmen iles i leḍyur iwakken ur cennun s yiles-nsen. Srafgeɣ si teẓgi, deg-i way undi way qqureɣ, nekk ur undiɣ ur qqureɣ. Srafgeɣ si teẓgi, deg-i iṣeggaden ttxatalen, ur zmireɣ i useɣli n tmegraḍ. Srafgeɣ si teẓgi, deg-i ttɣewwisen igudar, ur sen-ttiliɣ, ttaqeṭṭiṭ ubiṣar. Ad d-yaweḍ wass, lqebz ad t-ikcem ṣṣdid, ad yefk tuttess. Ad d-yaweḍ wass, tifxet ad tessenqer, ad teṭṭef ulac. Ad d-yaweḍ wass, lbarud ad yellexs, ur yeṭṭerḍiq. Ad d-yaweḍ wass, ad d-tzira lɛecc-ik, deg-s ad tawiḍ dderz. Ad d-yaweḍ wass, afriwen-ik ad serḥen, ad tafgeḍ deg igenni. Ad d-yaweḍ wass, ad tferfreḍ, ad terseḍ. Ɣef tciṭa n tzemmurt, ad d-yaweḍ wass axerref ad d-yezzi si tbexsist ad tneqbeḍ, ad d-yaweḍ wass ad tersuḍ areḥba n ccna si tnafa ad d-naki, ad d-yaweḍ wass, ad d-yaweḍ wass, ad d-yaweḍ wass.

Paris mačči d timalika d tbusṭan. Paris mačči d Champs-Elysées d la Tour Eiffel. Paris d tazmert-nni n Uqbayli yettwazenzen. Paris d tid n Wefriqi yettwaɣellten. Paris d aburjwazi d uɛebbuḍ-is yesseblaɛen. Paris mačči d timalika d tbusṭan. Paris mačči d Champs-Elysées d la Tour Eiffel. Paris d abistṛu yeswan temẓi ixeddamen. Paris d amitṛu i ten-izzuɣuren am igugamen. Paris d Louzi yessumen tifucal iɣallen. Paris mačči d tinalikarḍt postal. Paris mačči d Champs-Elysées dɣa turifan. Paris ur tesɛi ara ul, tettmahar axeddam am weɣyul. Paris qesḥet am ifelfel, s uqraḥ-is yeqla leḥlefḥel. Simaḥ yaf-it ireggel, rṣas yeṭṭafar-it am uwtul.

Axxam yeɣlin yegla s temẓi-w, axxam yeɣlin yesfeḍ lateṛ-iw, axxam yeɣlin yewwi-yas mmekti-w. Ihudd uxxam deg ilula, yewwi yid-s iḍelli, yewwi-d uxxam deg ilula, amzun werǧin yelli. I tura, sani ara ruḥeɣ? Ula nina nezzi.

D kemm ur sɛiɣ amur nekk ur yufkiɣ am tmerra swiɣ ugfam-im iḍ d wass sekreɣ ɛebbaɣ tilufam almi gitma d-ţɛebga ass-a ad bḍuɣ yid-m imi ur yi-ţ-ţsineḍ ara ass-a ad bḍuɣ yid-m imi terra-yi tmara ad bḍuɣ yid-m a tamurt beṭṭu n urgaz d tmeṭṭut ad bḍuɣ yid-m a tamurt beṭṭu n mmi-s d imawlan ad bḍuɣ yid-m a tamurt beṭṭu n gar watmaten ad bḍuɣ yid-m a tamurt Beṭṭu buqleɣ seg ẓur-a. Ma bḍiɣ yid-m ass-agi, kemm si zik i tebḍiḍ yid-i. Seg wasmi tettwaḥewṣeḍ, ddreɣ deg-m d aberrani. D tislit i kem-ḥewṣen, teddiḍ ur tewwiḍeḍ s isli. Aḥwas-inem n yiḍelli, ay Illu yismeɣ ar ass-agi. Deg-m i d-luleɣ, deg-m urareɣ, deg-m ḍsiɣ ttruɣ, deg-m ɣliɣ kkreɣ, deg-m ssarmeɣ uyseɣ, deg-m ḥemmleɣ kerheɣ. Ay wwiɣ lewhi s wallen asmi yettezerbiḥ lxir-im, ay yulin deg-m a ṣṣrayat, mbayd i t-ttwaliɣ, ay yellan deg-m a littaɛ, anda ara dduɣ ulac. D acu i d-ǧǧiɣ d tisigar, d laẓ yakk d rrebrab, lmut tewweḍ-d s amnar, la tḥewweṣ mačči d llɛab, kul ass d aɣiziẓ, ḥwan, iɛreq-aɣ ula d leḥsab. Nedder i useɣli n tmegraḍ yexleḍ yid-i d imeṭṭi, ala ameǧǧed ara tselleḍ, tigujelt-a tettnerni, ccwal deg-neɣ yeckenṭeḍ, s wacu ara t-nezwi? Ad d-yaweḍ wass, lejdud ad d-kkren seg iẓekwan, ad d-bedden ad kem-zzmen, ad d-yaweḍ wass, ad d-yaweḍ wass, lejdud ad d-kkren seg iẓekwan, ad d-bedden ad kem-zzmen ɣef tarwa-m ur teɛqileḍ, ad d-yaweḍ wass, Wid i kem-iḥewṣen ad bedden zdat tejmaɛt, ad d-yaweḍ wass, timgaraḍ i yimezzlen ad qablen tifassen i tent-izlan, ad d-yaweḍ wass, tafat ad ternu tillas, ad d-yaweḍ wass, si beṭṭu a kem-mlileɣ, ad d-yaweḍ wass, a yi-tɛeqleḍ, wa kem-ɛeqleɣ, a tamurt.

A Tizi Wezzu, mačči akka i aw-d ɣa tt-ḍerruɣ, a Tizi Wezzu, Rebbi ireffed yesrusu, a Tizi Wezzu, ass-a tuɣal-d d agudu, a Tizi Wezzu, yeɣli ujeǧǧig n wuzzu. Amzar am yiḍ tsekreḍ, yernu s lkif tzeṭṭleḍ, lɛar deg-m d aɛemmer, seg wasmi m-kksen leqder, adrim yerra amdan d ulli, yeɣli-d lbexs ur nebni. D kemm ttaɛrin timrarin yernu ssagaden tiḥdayin di yal azniq i ttandin am uglaf ara eg-d-zzin ur ttagaden ur ttqilin seg umsebrid ara iɛeddin izan fell-am ttzenzunen deg-m negrent tmerqmin ifḍisen zgan sṭenṭunen ulac annar ur bnin deg-m negren ijeǧǧigen d icebcaqen i d-ittemmeɣin Lɣaci beddlen ssekka, yal wa ansi d-yusa. Tarwa d tabaranit tura, s wiyaḍ i teɛmer lḥedra. Deg wezniq neɣ di lqahwa, a taɛrabt i heddren ass-a. A Tizi Wezzu, kkren am s ahuddu, kemm iquzmen rrṣaṣ s weẓru. A Tizi Wezzu, ziɣ izdeɣ bu rekku, d mmi-m i kem-izenzen s duru. A Tizi Wezzu, am assaɣ am wussan yebru, nezga yis-m i nettargu. A tizi wezzu, amcum fell-as a neddu, tarwa ad tekker i ugudu, a tizi wezzu, anza n lejdud a d-yettuɣu, ur d-yewwi ara ameknu, a tizi wezzu, mačči akka i ɛuddeɣ ad teḍru, a tizi wezzu. Ḥanun zanun am umcic nnig lkanun Ḥanun zanun awal gguman a s-brun Ḥanun zanun anda qqden i berrun Ur ttɛawad yeɣsan a s-wwin Beddel tadyant a mmi. Acu n tuzya tuneḍayagi barka asekfel n yiḍelli aqlaɣ tura deg wassagi yuli wass a winnat akwi teẓariḍ awal am uṣurdi seṛf it anida ara iɛeddi ma yella testufaḍ d keččini nekk ur d-stufaɣ i tigi lhiɣ-d ttuɣalin tdukli tɣaḍ-iyi ssekxi lkulli ḥanun zanun am umcic nnig lkanun ḥanun zanun awal gguman a s-brun ḥanun zanun anda qqnen iberrun.

Tiqit n waman tuɣal d timeqwa yeččuren tiregwa, tiregwa ffɣent s asif, asif win yeṭṭef yečča-t, nekk deg-s kecmeɣ. Ɣliɣ deg urebbi n wasif, acu la ɛuma ara ɛumeɣ? Ɣliɣ deg urebbi n wasif, amek ara srewleɣ? Ɣliɣ deg urebbi n wasif, yid-s zgiɣ ttemqellaɛeɣ. Ɣliɣ deg urebbi n wasif, yid-s zgiɣ ttmeqellaɛeɣ ad iyi-ččen wasaru n yila. Teḍra-yi am akal win ad d-yewwi usyax asmi tejreɣ lḥemla. Tiqqit n waman acimi teqqudder, teqqudder tiqqit asmi teččur lḥila. Teqqudder tiqqit asmi yeqqers uyeddid, aman yenneɣlen, yid-sen i nneɣleɣ. S laman n waman i teḥdaqeɣ tasa, si tezdeg n waman ffɣeɣ, s asluɣu n temda, aman i wluɣen deg-s n udem-iw ur t-walaɣ, am massa tbedden waman-nsen akken sbedden aman-nneɣ, ɣileɣ aman d laman ziɣ d timucuha, wi iɛudden deg-sen laman ur tufiḍ d acu yeẓra, nekk xedɛen-iyi di laman, teẓram akka? Lliɣ am aman deg waman, tura seg-s neffɣeɣ. Si tiqit n waman ggriɣ-d di lḥemla. Lḥemla tezzuɣur, ur tettcuḥḥu ara. Asif ɣur teffeɣ, ur izeggel ara. Izmer akk aɣ yečč wasif ma ntett deg uksum-nneɣ. Izmer akk aɣ yečč wasif ma nettnezzih deg win yečča. Izmer akk aɣ yečč wasif ma nefkaɣ afus Way gar-ana, win sinan ur itett wasif, yekker izger i lḥemla, nnan lebḥer yeqcer, ula d asif iɛuned iman-is. Tiqit n waman tewwet-aɣ-d am ubeqqa, tiqit n waman tessaki-aɣ-d si tnafa, tiqit n waman tesxerb-aɣ tirga, tiqit n waman tegla-d s lḥemla, lḥemla tezzuɣur, ur tcuḥḥu ara.

Yak mazal ad d-nernu mazal cwiya n lweqt. Wagi d asmekti Dda Lmulud Dda Sɛirfuṛebbi. Ttuɣ aṭṭan-iw mi sliɣ s lmut-ik, yettir yiles-iw ɣer tsusmi n yimi-k, cfuɣ ay iɣef-iw, tira yeḥbes wul-is. Yexṣi-aɣ yiṭij deg uzal qayli, neṛjed waman af yirrij, yeṭṭef-aɣ usemmiḍ d amsari, tafat yezgan tettfeǧǧiǧ, iẓmeḍ-as ṭṭlam tiyersi. Iṣuṛ-d waḍu n lmut. Yeḥweṣ-as ad asen-tussna anwa ara ɣ-yijin d tasarut swayes ara neldi tawwurt n tira tadyant useggas ama nettu-tt ulac di ssuq-nneɣ. Ay abrid n ayen d-fleɣ tikli deg-k ad ttɣanfuɣ Ay abrid n ayen d-fleɣ mer lliɣ d aẓru ad k-id-rejmeɣ Ay abrid n ayen d-fleɣ deg yiḍ ad ɣ-tgezmeḍ tasa Mer tliḍ d tidet d abrid ur tetteffɣeḍ i yiberdan Mer ur tesɣerseḍ ayeddid ur ttenɣalen waman, imi ad ɣ-teǧǧiḍ a nettmeǧǧid, cfu seg ujleleɣ seg ẓur-am, ad isuɣ deg wuccen ccna n leḍyur s tseddeḍ, ad nefren fell-ak waman s iḥemmalen, ad tettfeggiḍeḍ, imi teččiḍ Dda Lmulud d asfel, ay asif n ccref ar d ak yenneḍ. Xas yettwaccelqef, tira d-yeǧǧa am tala, s waman-is ad neccucef, Ad aɣ-tizdig tussna, allaɣ asebru tekref, ad yeɛqel lḥebb d ukerfa. Tmanya u ɛecrin Si Fuṛar Ǧeṛǧeṛ yenneḍ-as wuɣud, yedda ilemẓi d umɣar, s aẓekka n Dda Lmulud ar tmedlin ulac aqeṣṣer, xas yeǧǧa-d tamaziɣt ad tettmurud. Ass-n nečča times d axeṣṣar, deg-neɣ ad tettenfufud. Iberdan akk ass-nni s at yanni kan i ssalayen, waf arekba waf uḍar i yuli di tewriɣt mlalen, Ma d tiwwura di tizi ttwamedlent si leḥzen. Tafekka-s ur tt-nenḍil ara, lameɛna d tuẓuyt i tt-neẓẓa. Iẓuran seg-s ad d-mɣin sxilla, ad yeṭṭef akal n tmazɣa. Aya s yaḥ d-iwten ur t-ittawi ara. Yak mella yis yella yis-sna. Aḥeq Si Muḥend yeggullen ad yerreẓ ur ikennu. Aḥeq Ccix Muḥend imesslen awal amsafu. Ar tameslayt fi tennuɣeḍ, ar d ad tt-naruɣ, ar d ad tt-naruɣ, ar d ad tt-naruɣ.

Wagi akken d asmekti kan af tefsut taberkant, ay asmi i dɣa ad nqubel neṛṣaṣ, ay asmi i d-kkren yilmeẓyen ar tissas, seg at Dwala i d-tebda tnekra, tiɣri n Lwennas ur tessusum ara. Neɣ arma sin-is-a d agellid n Numidya, neɣ arma sin-is-a ɛecrin ur yewwiḍ ara, neɣ arma sin-is-a ur d-tessusum ara. Ulac ssmaḥ ulac i ttɛeggiḍen leɛrac Ulac ssmaḥ ulac i wid ineqqen arrac Ulac ssmaḥ ulac ifuk seṭṭac sebeɛṭac Times i iceɛlen di rrwadi akken i tceɛl deg wulawen Acḥal yeɣlin d ilemẓi s rrṣaṣ iǧadarmiyen Leqbayel kkren d tirni i lbaṭel ar d as-cemmren

Ḥermen-t ur yeẓri yemma-s asmi s-medlen allen. Ceklen-t yerwa leḥbas wid iɣij d atmaten, nɣan-as acḥal d aterras seg yergazen i t-iḍefren. Ass-a ass-a wwḍen-k-id s aẓekka, wwin-ak-d ijeǧǧigen, zik ur k-id-sseknen ara, deg-k zgan kkaten. Ass-a wwḍen-k-id s aẓekka, wwin-ak-d ijeǧǧigen, zik ur k-id-sseknen ara, deg-k zgan kkaten. Tura beddel-d am tata. Iṣeḥḥa wudem-nsen. I temẓin i yekrez uzgar i k-t-iɛerfen d aɣyul, nfan-d si tmurt n Lezzayer, tinaf i yennuɣ seg wul, tikli-s tuklal leqder, iselmed-a d llakur. xerbt-as tirg i usefru, awal yuɣal d amessas. Yeṭṭuqtusen-d ḥusafu, alammi negla s isulas, tiɛerbubt terfed aqerru, Negla s tmeslayt n tyemmat. Ass-a, ula di Tizi Wezzu, taɛrabt am yiḍ am wass, tekker ger anɣur tferru, yal wa yessemsed lemwas. Ttxil-k, suḍ-d ay aḍu, beṭṭu ixdem afernas, xerbt-as tirga i usefru, awal yuɣal d amessas. ad k-tt-id-fken ar yiwen ufus, ad k-tt-kksen seg wayeḍ. Tturaren yis-neɣ am lqaf lweqt ad t-id-rebḥen, tameslayt-nneɣ tesselqaf, nitneɣ ssedhuyen. Ur ṭṭammeɛ tamment deg warẓeẓ iɣesraren imezwura. Ashudduzen d ashuddez,

Lwennas yerna Lwennas, yiwen yeɣli s rṣas, wayeḍ s waṭṭan i yettwaḥwaṣ. Yeɣli-d waṭṭan, ɣur-neɣ i d-yestufa. Di Lwennas ihemmej, ur s-icuḥḥ ara. Idmaren qeḍran, ulac tanafa. Alammi semden allen, d amek i s-yebra. S lexdeɛ i k-yeddem ur numin ara. Amkan d-ǧǧiɣ d ilem, imeṭṭi nneɣ d lḥemla, anda d ṣṣut n yizem ibaɛezqen s ccna. Amundul-ik atan yeḥzen, anwa ara t-ihuzzen tura? Taɣect-ik tezga deg imeẓẓuɣen, si lḥesnawi i d-giḍ ccetla, s yis-k i d-banen iḥesnawen, deg ul ur temmuteḍ ara. Lwennas yerna lwennas, yiwen yeɣli s rṣas, wayeḍ s waṭṭan i yettwaḥwaṣ.

D aɛessa seg yiḍ wunsen i yiɣerdayen, d aɛessa seg yiḍ ṭṭlam yezzi-d d amsari, d aɛessa seg yiḍ yerna ulac imensi, d aɛessa seg yiḍ ala nekk d lfuci, d aɛessa seg yiḍ medden ṭṭsen imir-nni, d aɛessa seg yiḍ tamara teṭṭef-iyi, d aɛessa seg yiḍ tezzi-d nnuba fell-i. D aɛessas seg yiḍ fka-d nnig lebɣi, d aɛessas seg yiḍ am nekk am nitni, d aɛessas seg yiḍ alammi yuli wass fell-i, d aɛessas seg yiḍ ur ẓriɣ acimi, d aɛessas seg yiḍ anwi ɛusseɣ, anwi? Acimi ɛusseɣ ɣef yiḍ? Ɛni yeḥwaǧ aɛessas? Acimi ɛusseɣ ɣef yiḍ? Ɛni yugad tillas? Iḍ izmer i yiman-is, akken yeɣli ara yali, iḍ izmer i yiman-is, lliɣ neɣ ulac-iyi, iḍ izmer i yiman-is, isem, ccwal, tsusmi. Nekk izedɣen ass, ẓriɣ iḍ mačči inu, nekk d-iɣlin di tillas, ur d-usiɣ f iḍ s iḍarren-inu, ɣef acu uɣaleɣ d aɛessas, ɣef yiḍ neɣ ɣef yiman-iw?

Ihi seg usemmiḍ ass nekfu kan s yiṭij, ahat azekka ad yili yiṭij. Azekka ara d-yenqer yiṭij, ad nettu iḍ asemmaḍ. Tafat ad tettfeǧǧiǧ, ad d-yaki ula d ablaḍ. S abrid ad d-yuɣal waɛwij, s asirem ad d-yili waggaḍ. Ur ttara tazekka d aẓekka, kunwi smundren ass-a. Yewwi-d ad tbeddel ssekka, ad aɣ-ffɣent akk tirga. Iniɣem ad teffeɣ twekka,